Hello hello aa thil hawile hna atu hi ti phaisa phaisa kong te ah ti van theihter hna ka duh van share hna ka duh. A ruang cu business nan tuah cio nak ah siseh cun zeikati lai business kan tuah lo zong ah thil kan cawk kan poh lai maw? Biakbiak nu rak. Bikbik tu rak share mihi van theihter hna ka duh. Mah dollar hi zoh hi mu mihi a tuh si mu hi mah hi a tuh si. A tuh le si ka van in theihter hna. Thil nan cawknak siseh, lai dawr nan kalnak siseh bu zei ka ti la, a tuh le si te kha ka van in theihter hna mu. A tuh A tuh ti hi cuti caku, caku he khin aa khat, caku he khin a mil, mil nawn a ti. Le amah phaisa taktak hi cu, amah phaisa taktak ti hi cuti a thap, a thap le atu hi zovan zoh ulaw aa lo bak hi aw zoh hi aa lo bak theih a har ngai. Na tiin a taktak ti khin aa dang, a taktak ti khin aa dang. Van tongh bak ah khin ti a sa ti khi phaisa hi cu, phaisa hi cu aa zei ka ti la, aa a thap. A thap i hi hi a ṭuh a si cu mu hi ti hi copy ah ti ko khi a ṭuh a si i mah te hi aa an zei ka ti lo caku bantuk te khin an al. Le aa khat lo mu mah te kha. Hi zoh hi hi ti dan van zoh bak tah aa khat ko hi aw. Natein aa dannak zoh van zoh law a zawng hrimhrim te copy a sinak te khi zei ka ti lo a ṭuh sinak te khi zoh law mu hi a tung tlang zong khi aa khat lo hi a zawng te hi

kan i peknak kan i chanhnak vialte CCTV kan ei dih ti khan ka ti na i si ko in ti le khei chim duhmi cu an lak khan cun abi lak khan hna la solo ti khoika pau ka chuahpi ngam mu ma tikah khan zeika tila mah lai lai mi kan se cu ma caah khan hau cio zong kha ban i ralring u phaisa dollar zakhat a hlei in atu atam atu atam caah hin a hlei in lai dor a tuahmi kha i ralring u lai dor a tuahmi kha ralring u mu za u hi ti van ai khat bak ko hi o van za u ai khat bak ko hi i ai dannak hi a van har ngai le kan ni cu phaisa kuami kan van si ve tikah khan khet an rakam pek te kan record kan nei di mu record kan nei di na te amma ni khan a sa ko chu ti mi te kha an won khan cha khan zeman ka thil kha a chang lo mu ki thei thiam nak te kan um na te in kai chim dung mi chu mi pi ko hoi le na kai ma ban tuk nan ton nak ha lo kannih cu kan theih ko ca khan pakhat ta ka pathian in kan umpi kan ti la maw pathian nih lama kan hruai ruangah khan kan hngalh khawhmi zong ka si kanmah fimnak le kanmah thiamnak pathian nih kan umpi caah khan zei ka ti la mah vialte kha kan van theih khawhmi si le pakhat ah pathian cung kan i lawm le pahnihnak ah a kan thei zei ka ti la kan va chimh i ya phaisa tu usila kan pekmi ti zong kha ai wan kha zei ka ti la o ka theih lo ca se ti ruang khan a cung zong kai lawm ti kha van chim ka du mipi nih theih awk a her caah khan zei a si lomi ti a van lo ko na te khan Zei a si lomi ti a van lo ko na te khan khi ka ti la mu. Zeiruk ta phaisa in na nungmi kan si caah khan a zici tuk. Mah caah khan mi ṭhen mi duh lo he ton si ahcun tiza i cawi khawh a si mu. Tiza i cawi a cawi khawh a si. Ṭih a nung tuk phaisa tu cu a kan a liam cia caan ah tha minak minak kan khan kan van theih ko ka ti tampi ka chim ti lai lo. Mah caah khan nan pawng nan kam ah hawilawkam karlak ah khan mi duh lo he ti i ton in mu thil a cang thil a cang kho mi si cun nan theih lo mi duh lo he nan ton si ah khan cun zei ka tila ti sa a chui kho si ca ah khan ti anung tu kha ai lo ko hi o tha te fiak te ka van mi ha tu si khi copy a ti ko khi copy a ti hi copy a ti van za ulo hi Natein hi a sit bak hi si i aa dang dang ca aa dang hi aw van zoh law dang ca aa dang hi aw. Hi ti zoh ṭi lawng ah ai thei. Nate hi ti van tonghtham ah khan cun ti cutin ah ai thei lo. Mah caah khan aa ka dawt le hna, hawilo feibaw hawikom vialte hna, Laimi vialte hna van thei dih hna usih. Lai dawr a tuahmi, a hleiin Lai dawr a tuahmi, cun pumpak in phaisa a kuami innpa chakthlang ah cun a ho cio nan don, nan don zong ah khan aa zei ka ti la i zoh kha ṭha tein mu hi a hnulei le a hnulei ti cu tlawmpal tit a van dan khun hainak cu ti hi hi a rang deuh hi hi a rang deuh hi a rang deuh mi hi cu hi a sit bak ti cu original te cu hi a zong te ke ti a hi a zong te khan pan hmu ko hi aw khungiu te hi tlawmpal te van tam deuh ma cha khan thei awk a herh ko ka van ti lai cung ka van kai nak a si zeikati lah i ralring cio u. Tulio hi ti uh, a tu a chuah caah khan a theih lawng ka theih cu cun ti kha hi ka zong te an copy dan te khi hi hi an riam dan te khi ti ai ti van tu atia chan ti ai tia bak na te in an copy nak zon te hi ka zon te khi a lo lo ma tu bu no a khat lo hi a khat lo mm a khat lo khi hi ka zon te hi hi hi a kau ka te hi toi ka zong kan thei kho ase cun Ahi copy aa ti. Kaa cu copy bak aa ti hi. Le hi ti tawk ma khan caku hi sa ko caku. Le hihi hi phaisa city hi cuti hi thap nawn te khin um. Mm, thap nawn te mla. Hi ti van zau tuak lo ahcun hi lak lak a fawi te na te in. Hi ma te kha lai dor atua mi le pumpak am phaisa kwa mi vialte hna hi van i ralring cio u. Cun pakhat le pakhat kar lak zongah khan mi du lo he ton se ahcun ti ti anung tuk. za i cawi khawh i zei ka ti la khawt a kai khawh a si mu thil fate a lo na tein a ngan tuk mi si mu ṭih nung tuk ma caah khan ka sia van herh hna i lai cung ka kai nak a si ka ton caah ka ton mi te ka van en hrom hna le ma te kha si van zoh tau law ka le mah ka tuahmi te hi duhmi rak share khawh a si maw? Rak thei cio hna sih. Rak thei cio uh. Business a tuahmi nan si lo zongah pumpak in bazaar kainak maw le ka ruah dah ahcun hi Zo hi aa khat tuk ning hi le a number khi vai dang. A number tu cu vai dang le khi. Le copy a ti ko khi. Copy a ti khi. Tuh cu mu copy a ti. Cun a caku te kha a raang. a rang deuh. Eh. Ka zong han copy a ti ko khi copy a ti. Ema te ka van in thei tar na. Ka zohtu vialte nan cung kai lo mu. Uh, thei awk a her ko tiah han ka van ro ka van ro i ma cha khan lai chung ka van kai nak asi uh, kai lom tuk mo zok tu vialte sini se lo ka kai lom